Sou, léif Kolleeginnen a Kolleegen, elo geet et op Lëtzebuergesch weider, mat der Iwwersetzung natierlech. Et ass beandrockend, et ass wierklech beandrockend, wann een an dee Raum hei kuckt. Dir, hei si sou vill Gesiiter, sou vill nei Gesiiter och, awer och sou vill Leit, déi scho jorelaang engagéiert sinn, scho jorelaang Personaldelegéierten oder Militante sinn. An ech soen Iech wierklech vu ganz déiwem Häerzen am Numm vum OGBL a vum LCGB e ganz, ganz grouse Merci fir Är Präsenz haut den Owend. Well Dir sidd Männer a Fraen aus alle Secteure vun der Lëtzebuerger Ekonomie. Dir sidd aus allméigleche Betriber hei aus dem Land. Dir sidd aus grousse Betriber, klenge Betriber. Dir sidd aus Betriber, déi e Kollektivvertrag hunn, awer och vläicht Betriber, wou et nach kee Kollektivvertrag gëtt. Dir sidd aus Betriber mat engem sektorielle Kollektivvertrag oder mat engem just fir de Betrib, mat engem mega staarke Kollektivvertrag oder mat engem, deen ëmmer erëm muss bis op d'Äusserst verteidegt ginn. An Dir sidd haut den Owend, Kolleeginnen a Kolleegen, zu iwwer 700 Militantinnen a Militanten. Iwwer 700 Militantinnen a Militanten, déi alleguerte besser wëssen, wéi wichteg et ass, e gudden an e staarke Kollektivvertrag ze hunn, wéi eise Lëtzebuerger Aarbechtsminister, déi alleguerten offensichtlech besser wësse wéi eisen Aarbechtsminister a seng Kollege vun de Patronen, wéi wichteg et ass, e Kollektivvertrag ze hunn a wéi wichteg Kollektivverträg si fir eis sozial Rou hei zu Lëtzebuerg. déi alleguerte wëssen, wéi wäertvoll e Kollektivvertrag ass, dee vun de Gewerkschafte verhandelt an ënnerschriwwe gëtt. An dat, Kolleeginnen a Kolleegen, ass schappeg fir eng Regierung. An dat ass net just en ideologescht Gedankegutt vun eisem CEO a senge Regierungskollegen, déi op der Säit vun dem Kapital sinn. Nee, et ass doriwwer hinaus och nach en Ausdrock vun engem déiwen Onwësse vis-à-vis vun der sozialer Geschicht vun eisem Land. An dat ass en Trauerspill. An duerfir sti mir haut hei. An, a léif Regierung, mir sinn haut hei, fir Iech ze warnen, datt mir all zesummen, mat aller Konsequenz a mat all eise Moyen, dat verteidegen, wat Generatiounen u Gewerkschaftler erkämpft an ofgeséchert hunn, well hinne wäerte mir ëmmer trei bleiwen. Mir sinn hei fir ze fuerderen, datt mer méi Kollektivverträg hunn an net manner. an zwar Kollektivverträg mat Inhalt, fir eis Verhandlungsrechter ze verteidegen, mee och si mer hei, well mer eis Regierung anscheinend mussen drun erënneren, wat eist Land dann ausmécht. An dat hei, Kolleeginnen a Kolleegen, ass just den éischte Schratt, well zesumme mat allem, wat mer erliewen, zesumme mat der eesäiteger Décisioun vum Aarbechtsminister, d'Leit an de Buttiker och elo sonndes de ganzen Dag schaffen ze doen, Zesumme mat alle bevirstoende Grujelegkeeten, déi mer eis nëmme kënne virstellen, op den Aarbechtszäiten, mat dem Versprieche vun der Politik un d'Patronat, déi Work-Life-Balance elo mol nei ze definéieren a Richtung méi Work a manner Life, zesumme mat enger katastrophaler Politik vis-à-vis vun den iwwer 200.000 Grenzgänger hei am Land, déi all Dag eist Land beräichere kommen, wou mer nach viru Kuerzem eng Protestaktioun haten. Zesumme mat enger scheinbar planloser Gesondheetspolitik, wou elo d'Leit, déi krank si gejot ginn, aplaz dofir ze suergen, datt se alleguerte kënnen esou gutt wéi méiglech versuergt sinn. Zesumme mat enger katastrophaler Situatioun um Logementsmoart, mat enger Logementskris, wou d'Léisung just dodranner besteet, Den décke Promoteure mat de gëllenen Aueren nach weider Suen ze verdeelen. A last but not least, Kolleeginnen a Kolleegen, zesumme mat där skandaléiser an ondemokratescher Diskussioun ronderëm eis Pensiounen, zesumme mat all deenen Attacken, wësse mir heibannen, Eise Widderstand, deen hält hei net am Sall op. Dee geet eréischt un an e wäert wierklech wäit goen, Kolleeginnen a Kolleegen. Well mir si leider op engem Punkt vun der Sozialgeschicht zu Lëtzebuerg ukomm, wou et ëm alles geet. Den Historiker Denis Scuto, dee war de Moien um Radio an dee sot wuertwiertlech, Mir mussen eis wiere géint der Regierung hir antisozial Projeten, well et geet carrément ëm d'Iwwerliewe vun der Lëtzebuerger Demokratie als solidaresche Projet. Kolleeginnen a Kolleegen, dës Regierung, Si schwätzt vill vum Respekt, mir sollen am Respekt mat een ëmgoen. Si selwer weist awer null Respekt vis-à-vis vun eis, well si léisst keng Geleeënheet aus, de Leit d'Märchen ze verzielen, datt d'Gewerkschafte jo veraalt wieren, datt mir ëmmer manner Memberen hätten, datt mer d'Leit guer net méi giffe vertrieden heibannen, datt mer guer näischt verstanen hätten. A si ruffen eis elo zum Respekt op. A souwisou wieren eis Politiker hei am Land wou d'Halschent vun der Bevëlkerung emol kee Wahlrecht huet, gutt beroden, net ze vill vu Representativitéit ze schwätzen. Kolleeginnen a Kolleegen, dës. Dës Regierung, déi, déi schwätzt vill vum Respekt an si schwätzt och ganz, ganz vill vum Sozialdialog, mee si mécht leider awer keen. Si mécht de Contraire. Si hu jo bis elo op kenge Plaze wierklech Sozialdialog bedriwwen a si versichen eis och aus allen offizielle Gremien erauszekréien. A mir wëssen dat heibannen, Sozialdialog mat de Sozialpartner, mat deenen, déi eng gewielte Legitimitéit hunn, mat deenen, déi de Lëtzebuerger Modell och ausgemat hunn, opgebaut hunn, zu deem gemeet hunn, wat en haut ass, mat de sougenanntene Forces vives de la nation. Ma dee gesäit ganz anescht aus. Awer mir, an hiren Aen, stéieren. Si wëllen eis aus dem Wee, an dat wäert net geschéie mat eis, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir hunn dat elo scho puermol gesot, D'Regierung ass ugetrueden, gesäit ganz esou aus, wéi wa se wéilten d'Gewerkschafte platt maachen. A mir trieden haut hei un, fir hinnen ze weisen, ma dat wäert hinnen net geléngen. D'Regierung huet elo e Joer Amtszäit a si seet an hirem Bilan vu sech selwer, si hätten neie Schwong erabruecht. Wann ech an de Sall erakucken, Kolleeginnen a Kolleegen, da stellen ech fest, Si hu just neie Schwong, an eis gewerkschaftlech Zesummenaarbecht bruecht. An zesummen, zesummen als déi zwou gréisst Gewerkschaften am Land, zesummen als OGBL an als LCGB, gebündelt mat eisen iwwer 125.000 Memberen, Mat eisen zéngdausende Militanten an dausenden Delegéierten, zesumme mat all eiser geballtener Kraaft si mir esou staark wéi nach ni a mir wäerte gesinn, wien hei wien platt mécht. Dat hei ass net just eng gemeinsam Aktioun. Hei ass eng Gewerkschaftsfront, déi kritt d'Regierung net méi gebrach. Kolleeginnen a Kolleegen, et ass elo schonn 20 Joer hier, Dir hutt richteg héieren, 20 Joer, dass eist Kollektivvertragsgesetz fir d'lescht Kéier ugepasst ginn ass. Dat heescht, 20 Joer geschitt, zwee Joerzéngte geschitt iwwerhaapt näischt op deem Gesetz, während eis Betribswelt sech jo rasant verännert huet a weiderentwéckelt huet. An do, déi politesch Passivitéit vu Regierungen a vu Gesetzgeber, si ass Schold drun, dass mer ëmmer méi e groussen Undeel hu vu Betriber, wou kee Kollektivvertrag hunn, an domadder och ëmmer méi e groussen Undeel vu Salariéen, déi net ënnert e Kollektivvertrag falen. An déi Passivitéit do, mei Kolleeginnen a Kolleegen, déi huet voll an d'Quate vum Patronat a vun den Aktionäre gespillt. An et ass ëmsou méi schlëmm, wéi mer, wa mer da elo wëssen, dass och op dem europäesche Plang op dës Feelentwécklung geäntwert ginn ass mat där europäescher Direktiv, wou d'Här drop higewisen huet. A wou bleift eis Regierung hei dran? Si maachen, wéi wann si net méi an Europa géife liewen. Si ignoréieren net nëmmen déi Direktiv, nee, méi schlëmm, si pervertéieren dat Ganzt an hire Géigendeel. D'demokratescht Recht op eis Vertragsfräihéit, op eis Verhandlungsfäegkeet als Gewerkschaften, dat soll hei an den Eck gedréckt ginn, anstatt datt d'Kollektivvertragsgesetz verbessert gëtt. Wëllen si et nach méi verschlechteren an aushielegen. Si verstümmelen d'Definitioun vun der kollektiver Verhandlung. Si pervertéieren d'Definitioun vum Sozialdialog. An dobäi sinn déi Definitiounen op internationalem Plang esou kloer. Just zu Lëtzebuerg schéngt dat net verstanen ze ginn. Kolleeginnen a Kolleegen, mir brauche méi Kollektivvertrag-träg. Dat soe mir schonn, d'Gewerkschafte schonn zënter Joren. Dat seet och den Europäesche Gewerkschaftsbond. Dat seet souguer d'OECD, déi jo bekannterweise méi patronatsno ass. An dat seet och elo déi Direktiv, déi eis beoptraagt huet, vu 50 Prozent Taux de couverture vun de Kollektivverträg op 80 eropzegoen. A mir hunn och ganz vill gutt Ideeën, wéi mer dohinner kënne kommen. Deen, deen awer keng gutt Ideen huet, wéi mer dohinner kënne kommen, Dir hutt et schonn erroden, ass eisen Aarbechtsminister. Deen huet nämlech einfach eng nei Definitioun fir de Kollektivvertrag erfonnt, De Kollektivvertrag ouni Gewerkschaften, ma bravo, dat ass den Nirwana fir d'Patronat. D'Patronat, wat mat sech selwer kann de Kollektivvertrag ausmaachen. Kolleeginnen a Kolleegen, mir kënnen net soen, dat ass du jamais vu, well et ass eigentlech den heemleche Wonsch vum Patronat zënter éiweg. Mee et ass awer du jamais vu, datt si elo op eng Regierung getraff sinn, déi de Feu vert gëtt fir hir Attacken op d'Léin. An dat gëtt et wierklech leider, Kolleeginnen a Kolleegen, just an enger Welt, wou de President vun der Chambre de Commerce op eemol Premierminister ginn ass. Well et ass näischt anescht wéi méi schlecht Léin a méi schlecht Aarbechtsbedingungen, wat hei dobäi erauskéim, wat dobäi erauskéim, wann de Patron alleng mat senge Lounofhängegen de Kollektivverträg verhandelt. Well eng Gewerkschaft, déi kann en net entloossen. D'Gewerkschaften hunn déi néideg Onofhängegkeet. A virun allem, Kolleeginnen a Kolleegen, d'Gewerkschaften, dat si jo d'Leit, well an der Kollektivvertragsverhandlung si mir, d'Gewerkschaften, jo d'Stëmm vun de Leit aus dem Betrib a mir suerge jo dofir, datt an deem Kollektivvertrag dat verhandelt gëtt, wat d'Leit, d'Salariéen aus dem Betrib fuerderen. A mir hunn dofir déi néideg Expertise, mir hunn déi néideg Juristen a virun allem, an dat ass och ganz wichteg, hu mir dat néidegt Kräfteverhältnis, fir ze streiden, wann et muss sinn, fir de Kollektivvertrag. Isoléiert Salariéen, déi hunn dat net. An isoléiert Delegéierten hunn dat och net. Well mir wëssen all heibannen, anscheinend wësse mer dat och besser wéi den Aarbechtsminister, wien déi sougenannten neutral Delegéierte sinn. Et sinn der elo mol un der alleréischter Stell vill, vill manner, wéi den Här Michaux an den Här Frieden jo gären an den Interviewe soe fir eis erofzemaachen. Dat heescht, si hu mat falschen Zuele gespillt an argumentéiert, fir d'Gewerkschaften erofzemaachen. Duerch eng Question parlementaire ass dat elo Gott sei Dank opgedeckt ginn. Et sinn net 66 Prozent vun de Salariéen, déi eng sougenannte neutral Delegatioun hunn, mee et si mol keng 35 Prozent. An déi sinn och nach zu engem ganz groussen Deel Patronsdelegéierten, dat wësse mir heibannen, déi vum Patron dohi gesat gi sinn an déi elo vum Patron solle gesot kréien, wat an hirem Kollektivvertrag ze stoen huet. Mengt Der, déi setze sech a fir besser Léin? Oder mengt Der, déi setze sech a fir méi Congé? Oder mengt Der, déi ginn dann enker streiken, wann et muss sinn, fir hire Kollektivvertrag? Nee, well dat dierfe se emol net. Kolleeginnen a Kolleegen, wann den Här Mischo net wësse sollt, wat domat gemengt ass, da kann hie sech bei dem Aarbechtsminister schlau maachen, deen zoustänneg war fir déi lescht Upassung vum Kollektivvertragsgesetz 2004, dat war de François Biltgen. Wann den Här Mischo net versteet, wat de Kollektivvertrag ass, da kann en d'Direktiv liesen. Wann en d'Direktiv net sollt verstoen, ma da kann en deen europäesche Kommissär froen, deen déi 2022 mat ausgeschafft huet, nämlech eisen Nicolas Schmit, dee jo bekanntlech och eng Zäit Aarbechtsminister zu Lëtzebuerg war a wat d'Gewunnechten an d'Geschicht vum Lëtzebuerger Modell, vun eisem Sozialdialog, vun eisem Mateneen hei zu Lëtzebuerg uginn, do kann den Här Mischo vläit Kontakt ophuele mat engem aneren Ex-Aarbechtsminister, dem Jean-Claude Juncker. An hei geet et net nëmmen ëm d'Fro, ob den Aarbechtsminister kompetent oder inkompetent ass. Ob hie lo just bewosst oder onbewosst naiv d'Sproochrouer ass vun den Zuflüsterer Reckinger a Konsorten? Nee, nee, et ass vill méi wichteg wéi dat. Duerfir ass déi kollektiv gewerkschaftlech Verhandlung vun den Interesse vum Salariat vill ze vill wichteg, vill ze vill demokratesch fundamental. Hei ass eng ganz Regierung gefuerdert, an domadder an der éischter Linn de Premierminister. A scho laang hätt de Georges Mischo a senger salariatsfeindlecher Approche vun hinne misse gebremst ginn, mee si hunn et bis elo net gemat. Kolleeginnen a Kolleegen, ech wëll am Numm vun de Gewerkschaftsbeweegung hei zu Lëtzebuerg, am Numm vum OGBL a vum LCGB, am Numm vun all eise Memberen, all eise Militanten a Personaldelegéierten haut den Owend eppes ganz kloer soen a festhalen. Mir sinn net nëmmen hei, fir déi abstrus an ondemokratesch a réckschrëttlech Attacken do unzekloen. Domat geet et net duer. Nee, Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn och hei, fir dat vun der Regierung gesetzlech ze fuerderen, wat elo schonn zënter Jore längst fälleg ass, nämlech eng Reform vum Kollektivvertragsgesetz, déi eis gewerkschaftlech Verhandlungsfäegkeet stäerkt, déi d'Demokratie an de Betriber stäerkt an déi zu méi a bessere Kollektivverträg féiert, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir brauchen eng Reform, an deier d'Gewerkschaften hir onverzichtbar Roll behalen, déi vum Verhandlungspartner, déi vum Affekot, déi vun der Stëmm vun de Beschäftegten, déi vun Garant fir eng méi gerecht Aarbechtswelt. A wann ee wëll ofsécheren, datt de reale Loun vun de Leit sech mat der Wirtschaftsleeschtung entwéckelt, An dass d'Wirtschaftsleeschtung net exklusiv an d'Täsche vun den Aktionären an de Betribsbesëtzer verschwënnt. Mee da brauch een e staarkt Kollektivvertragswiesen. An da brauch een och méi Kollektivverträg. An den OGBL an den LCGB fuerdere méi sektoriell Kollektivverträg. Dat ass eng immens wichteg Fuerderung an deem ganze Match hei. Déi ass, déi betrëfft eis gesamt Aarbechtswelt vun haut. Mee net nëmmen déi vun haut. Et geet och ëm d'Zukunft vun honnertdausende Salariéen aus de Secteure vum Handel, vum Horeca, vun den Déngschtleeschtungen a vu ville méi. An et geet, fir méi sektoriell Kollektivverträg ze hunn. A mir soen och wéi an d'Patronat zu Lëtzebuerg, Kolleeginnen a Kolleegen, dat muss gewise kréien, datt et noutwendeg ass, Kollektivverträg ze hunn, datt se net dolaanscht kommen. Si jäizen no méi Leit, iwwerall, an alle Secteuren. An hei ass en Deel vun der Léisung, gerecht Léin, gerecht Aarbechtsbedingungen via méi Kollektivverträg, Kolleeginnen a Kolleegen. An duerfir missten och de Stat an d'Gemengen, wa se öffentlech Ausschreiwunge maachen, nëmmen dierfe Betriber huelen, wou et e Kollektivvertrag gëtt. Duerfir missten och déi sëllechen Aides aux entreprises, déi ganz vill honnerten Hëllefen un d'Entreprisen, déi mat eise Steiergelder bezuelt ginn, och déi misste gekoppelt sinn un d'Bedingungen, dass d'Entreprise e Kollektivvertrag huet. Duerfir brauche mer e Mentalitéitswiessel beim Stat a beim Patronat. Kollektivverträg förderen an net fäerten. Duerfir suergen, dass d'Betriber sech selwer en Intérêt hunn. e Kollektivvertrag ze hunn. An och eist Streikrecht, Kolleeginnen a Kolleegen, muss gestäerkt ginn. Mir mussen och d'Recht kréien, Warnstreiken ze maachen. Et ass elo un der Zäit, dass mir als Gesellschaft eng kloer Sprooch schwätzen. De Kollektivvertrag ass deen eenzege Wee zu méi Gerechtegkeet an zu méi Sécherheet um Aarbechtsmaart. Si verhënneren och de Loundumping a prekär Aarbechtsverhältnisser. Kollektivverträg, déi gutt a fair an transparent sinn, déi kënnen och eng Ekonomie no vir bréngen. An eben net nëmme fir déi Superräich, mee och virun allem fir déi, déi d'Aarbecht leeschten an der Ekonomie, déi, déi d'Ekonomie sinn. Kolleeginnen a Kolleegen, mir sinn haut den Owend frou, zwou staark gewerkschaftlech Organisatiounen ze sinn, déi zesummen hei stinn, fir d'Interesse vun de Leit ze verteidegen. Mir wëssen dat, déi Zäiten, déi op eis wäerten duerkommen, wäerte keng einfacher sinn. Mir sinn eis voll bewosst, mee mir si prett. Mir si prett fir derwidder ze goen, wann et néideg ass, dorunner soll guer keen zweifelen, a mir si prett, wäit ze goen, a wann et muss sinn, och bis an de Generalstreik, Kolleeginnen a Kolleegen. Mir sinn iwwerzeegt, mir all zesumme kënnen eis där do Erausfuerderung stellen, am Interesse vun alle schaffende Leit, vun alle Pensionéierten, vun hire Famillen. Ech soen Iech e ganz grousse Merci fir Är Opmierksamkeet. Ech soen Iech awer virun allem e Risemerci fir Ären onermiddlechen Asaz fir d'Bei der Staang bleiwen. Zesumme maache mer dat do, zesumme si mer staark, zesumme gi mer wäit. Vive eis Solidaritéit!